Ninzertajna noqogħdu fuq il-mandrax tal-bergu. Niftakar imtala ċek dejjaq, kif għali dan il-ballun dan it-tarċ, u insomma mort għalih il-ballun jien. U hekk, jisu l-ballun waqaf qudiem dil kamra kienet miftuħa, kien hemm bib miftuħ, u xħan tawalt jien kontrajt isu hekk. Kju kontrajt dan il-kajjek kien għadu skanetru. Aħna l-lum il-ġurnata ngħidulu jkun għadu arbulat. Ikun jisuħ jaqbad ikollu l-poppa tiegħu l-kajjek, il-prim li huwa l-kil u jkollu t-sok ta' qoddim. Imma jkollu l-istamnari u l-majjeri qegħdin ġan waħlin, ikun ħajaqbad jibbilanċihom u daw l-affarijiet. U jien xħerrajtu dal-kajjek qed il-madoffi kemm qed jagħmel sar xi ħaġa sabiħa dar raġel jien u jekk isni skantajt leħ. Ma nafx naqbad ngħidlek jew niddeskrivi jekk xħassej dak il-ħin, imma veru kienu ġobni li kien affaxxinani, fem? U kontet li xi darba hekk, tant li kien affaxxinani l-oġġett, hekk xi darba nixtieq mal wieħed jien. L-ewwel darba li rajtu l-da il-Tony Gassar niftakar, kienet jagħmel huwa kienet jagħmel l-ewwel kajjek tar-regatta dak iż-żmien. Umbagħad ġifieri xi seba' snin wara da sirt nafu jien il-dan raġel, fem mhux dikinhar, imma kien inserta kien l-istess wieħed.

Kienet Fagu, bl-Ingliż Beach, li njab, Ħxuna Club Portieri, u da lili biex jitħaq bija, ta' nisarriq ta' dar. Dar it joħroġ li l-għalaq ta' d-dem diginar. Rrit jara xin sarrafin fil-verita. Da penġi li muqdif kbir, Ta' nis-serrieq għalli bdaqtu. Jiena bqajt inħares lejh kif qalli hekk. Għedt mela bda s-serrieq daqshekk, ħanaq timmaġina jkollok tavla daqshekk, ħxun hekk, kif ħadd daħal is-serrieq. Insomma, u għamil xi erba' sigħat nagħti miegħu jien. Kien kelli ħdax iż-żana ta' mhux illum, għax illum immut miegħu. U naqta, naqta, naqta biex tħallġi xpurzieri ġo fih. L-għaraq tad-dinja kollu ħareġli. Xi l-erba' ta' nofsinhar kien ġie lura. Qalli għadek qed taqta' qedlu hija qalli mela bulint. Qalli ħana buħ fuq il-karozza. Qedlu mela fejn ġeltni naqtagħha, qedlu bażwartni nipprova naqta' jena. Qalli Jien kull ma rrid mingħandek li inti tkompli taqta' biss. Nara li inti ma taqtax qalbek. Qalli xejn iktar u xejn iżjed, dak kien l-iskop. Qalli għaddejt mill-eżami. U mbagħad morna konna qattajniha bil-banzu niftakar din it-tavla. Jiena d-dars rompiċi nagħmilha kollha mill-A sa Z. Hekk tgħidli x'tippreferi fiha, id-drawing jogħġobni ħafna. Id-drawing għax inti Mhux id-drawing biss, jiena ġo moħħi, anke qabel nibda nħoss żażżajża, diġà nkun qed nara. Jew nkella x'nixtieq nagħmel, fem? Il-kelma bleżat, għax mhux dejjem irnexxilek, inti jaf ikollok skop mod jew ieħor. Tħossu x'ħin tagħmilha, tgħid Madonna kieku għamilta hawnhekk hekk kienet tiġi aħjar. Daw l-affarijiet, meta inti tkun naqa' kallu f'xogħlok, Dejjem tagħmelhom ta' ġifieri. Kważi kważi qatt ma tkun kuntent 100% bil-biċċa ta' xogħol. Xi jdejjaqni li żjed. Jien l-iktar li jdejjaqni ġodda jisa naħseb meta jew meta nirbużat da jisa. Toqgħod attenta x'inti jisa tagħti bil-martel biex iddaħħal l-imsiemer iktar il-ġewwa biex tagħmel ħsara Pereżempju tkun qed tagħmel speċjalment tal-medalji ta' għax ikollok l-istamna reqqa ħafna. Kif tuħu naqas bal bil-musmar, ma laqgħet kisser stamna għalej u ma jera da, m'għandikx fejn tmur. Biex tibni għadda jisaj su għandek tarġa, taraċ, li titilu tarġa tarġa. Jekk tipprova taqbeż tarġa jew inkella tinsa parti minna. Jien l-ewwel darba li għamilt kajjek, niftakar kont għamilt insejt namillu il-fettihija tan-nofs. Issa l-fettihija tan-nofs kull mija biċċa njama biex ħin inti taqbad torbot miegħu huwa jieqpa għalek l-istess l-iskanetru tiegħu. U niftakar kont waħħalt iċ-ċinet u xħinet waħħalhom kienu dritti, xħin indunajt li l-kajjek inraqli ftit Tgħidx kemm kell dħalt f'inkwiet, għax rġajt ċaqlaqt ħafna affarijiet, fim? Ma kienx marbut sew, int il-kajjek. Biex il-kajjek, kolinkwa dajsa, int tħinet tibnija, tittara se tagħmel biex torbota ħafna mal-art. Issa iktar ma torbota mal-art u iktar iġiba fissa, iktar aħjar, int imbagħad da tagħmel darba, tagħmel tnej. Inti l-iżball li tkun qed tagħmel bej waħda l-oħra dejjem tipperfezzjonah, fimt? Alla ħares jkun jimminu naħseb l-ewwel waħda li tagħmel bil-fors tiġib xi naqa' mhux difetti ta' tnaqa' żbalji ta' nuqqas ta' esperjenza, ta' nuqqas ta' ferħ li jkollok jien l-ewwel kajk li għamilt. Ħanejdlek din l-istorja żgħira. Kien hemm ħabibti Tony Kakija u għamilt l sur bank da Tony, da kien ħajaqdef fiħu. U da bidi jaħseb li qed nipprepara xi ħaġa biex jew ħabba xi qdif jew hekk.

Fl-aħħar tal-im, per eżempju, di skoprejta kien qalli li weċċieħ. Qalli t-tavel, it-twavel, toqgħodx tażel inti fi ħadaw iġhom u toqgħod ħares li u taqrajnek, qalli joħorġhom naqa' barra fix-xemx, xarrabhom, qalli u jorħu ma ferdu jmarru. Qalli mbagħad inti kull ma tittamel, tgħid dik il-parti għal hemm, dik il-parti għal hemm, dik il-parti għal U jiġi waħdu x-xogħol. Imma daw xjuħ Jafu ħafna affarijiet. U jek jahdu grazzja miegħek jgħidu ulek, fem? Ma jkunu jahdu grazzja miegħek ħallu kbati. Dejjem hekk kienet l-istorja. Dak li tik li mallem inti meta għax li mallem f'kull inkwa ħaġa ta' ġifieri mhux fid-dajes, ikollu bniedem mażul. Jgħid da ta' warajja, it-topics qed ngħidlek jien li lu biss tihom ta' il-ħadd iżjed. Is-sena tal-bini ta' dawn id-dajes hija meqjusa bħala waħda mill-iktar snajja interessanti u prestiġjużi Kull parti tad-dgħajsa għandha isem tagħha u jrid jinħadem mudell għaliha. Ħafna mill-injam irid ikun tajjeb li u jista' jiġi mgħawweġ biex b'hekk tkun tista' ssir id-dgħajsa. L-injam irid ikun injam tajjeb għal dan ix-xogħol u l-mastrudaxxa jrid jagħżel l-aħjar biex ikun jista' jaħdmu faċilment. Il-mudelli u t-tifsila jridu jinħadmu skont il-qies u t-tip ta' dgħajsa li tkun ser tinħadem. Biex tagħmel dgħajsa l-ewwel L-iktar naħseb biċċa applikattiva l-ewwel titgħallem tħożha. U mhux ħaġa faċli biex titgħallem tħożha. Jiena tgħallimt kelam biċċa karta srazza, dak intajri da Tony Kassar kienet ta' wieħed mallem eh, jissejjaħ jismu kien eh, minna lija Joseph Kassar ukoll kien minn Bormla u inti diprova dejjem titgħallem, fimtax mhux kulħadd jaħdem bl-istess sistema. U insomma, minn hawn minn hemm u dejjem nipprova ma' dil-karta noqgħod ngħid ara għandix anki pereżempju issaqsil dak li mgħallem il-Birgu niftakar kellna raġel xiħ kien jaħdem tas-sena d-dockyard jiġi ħu Dun Ġużepp kont noqgħod imur insaqsi lilu għal daw għal xiex isiru u dan għal xiex isir hekk u insomma kont qbadt l-art. Da il-mod kif titgħallem tħossu hekk. U mbagħad isek taqbad tiżvilupp inti u tiskopri iktar l-affarijiet waħdek, fim? Per eżempju, inti tagħmel isek kaxxa, isek qed tara d-dajsa minn qudiem. U li mal-min tal-birg ikun iħossuha din il-kaxxa bil-lines immejlin. Dar raġel kien iħossha l-kaxxa bil-lines dritti, dejjem horizontal biss. U id-drawing tiegħu kien ikun aħjar minn minn taħat ieħor, fimt, iktar perfett. U inti Tibda tgħid imma dan għaliex kien jagħmel hekk u dak kien jagħmel hekk. Dak kien tim m'intix tikkomunika magħhom, trid tipprova u trid toqgħod tiskopri ħinti għal xiex kien jagħmel hekk u hekk. Jew inkella xiex kien juża din is-sistema flok di. Darba minnhom kont qed nagħmel dajs labur żabbuġa, kont qed nagħmilha ġewwa maħżen. U kienu ġew ħafna periti mill-Penning Authority jaraw dan il-maħżen. Daw il-periti spiċċaw iktar iduru mad-dajsa milli madal-maħżen u għalli u beda jisaqsini jekk l-istess ħaġa fuq id-drawing. Għalli id-drawing kif sar kif sirt tal-lim tagħmlu hekk. U qed ngħidu l-istess storja li qed ngħidlilkom. U dal-perit għalli għalli dik eżatti dinħass. Eżatti bħalma jħazzu il-kopli tal-knijes u hekk l-istess sistema. Il-mastru daxxa li jaħdem id-dgħajjes kien ikun mgħallem biżżejjed fis-sengħa tal-injam li mhux darba jew tnejn kien jitqabbad jagħmel xogħol ieħor, speċjalment fil-knejjes tagħna. Ċertu xogħol fil-knejjes jitlob ċertu sengħa u kapaċità, għalhekk il-mastru daxxa li jagħmel id-dgħajsa kien ikun kapaċi biex jagħmel dan ix-xogħol.
Bħalissa hawn l-artist Manwel Farrugia, l-Għawdxi, u għalija artist wieħed mill-aqwa li għawa Malta bħalissa qed jagħmel is-saqaf tal-isla u li li personali ma jafnix kien f'dak iż-żminijiet ċempel ħabib tiegħi wieħed Manuel Vassallo għallu Manuel għallu jkollok għaw biċċa xogħol tidħolla. U da Manuel Vassallo dak vet ngħidu bradelli u daw l-affarijiet tal-knejjes u jagħmel hekk. Delettant ħafna jkoll ta' xogħol. Insomma, u

kurvatura waħda mod. Meta inti ttawweġ kurvatura waħda jkollok tundjaturek, imma mbagħad ikollok tawwiġ oħra ġo fiha, stess naq komplikat iżjed ħabba it-twieqi, fimt? Allura kellna naqsmuh l-injam u kellna nagħmlulu fird oħra daqqa tal-lupa ġewwa biex ikun jista' iktar idur. U flok dejna waħlu b'vit wieħed, Spiċċajna waħluhom ġviti, insomma, u dejjem tol taraw daw l-affarijiet fim. Ara l-biċċa tan-nofs, il-biċċa tan-nofs mbagħad fejn għandek il-fuq tat-tieqa fejn jingħaqdu flimkien peress li id-disin tal-knisja qiegħed tont. Sakemm bad nilu naqas sistema batejna ftit. Imma Manuel kalm ukoll isma' jekk. Jiena kalm imma xi kultant ma nafx ikun jew isħanat. Jibdiet ħolli l-għaraq ġewwa jien nibda nintilef ftit. Manuel kalm ħafna fimt. Xi kultant jikkontrolla niżjed u neħdu naqgħu paġenzja b'xulxin. Biċċa xogħol sabi ħammens. Tkun qed taħdem ma' Manuel qed taħdem ma' bniedem ta' kalibru. Kemm Manuel Vassallo ġifieri u kemm Manuel il-pittur. Toħob pjaċir. Tkun parti minn tim li tara xogħol tgħid sodisfat bih. U s-nismek, kienet naqqa ta' challenge għalija kol, għax mux il-linja tiegħi, fimt? Jena jkolli challenge non biex irbiħa, għax oġġeġ dit u biex irtamlu, tol tena naqqa xol. Mela, l-għalik sirt nafu fil-iktar li sirt close miegħu minn 2017 meta ġejt naqdef ma' Bormla. Alex persuna Kif taqbad tgħid li taħsbu taraħ tgħid ta' xi wieħed li bħal speċi ħajkonni, ma mbagħad meta ssir tafu persuna ħafna rajt kif taqbad tgħid. Jiena xogħli kien suldat. Fil-ħin liberu ti kont nipprova flok noqgħod il-pjazza mpalla fil-vojt jew hekk. Nara x'nagħmel ma' biċċa njama. Xogħol dal-njam jogħġobni immens. Id-dajjes narhom bħala oġġett. Fejn ngħidu hawn ħafna ma studax jew hekk jgħidulek meta tkun wasal xi mkien tkun għamilt biċċa xogħol ġewwa knisja. Jien nilablek il-flus li kull min jagħmel dajs għal ix-xogħol ta' knies ċertu affarijiet jiġri bih. Għax dajs hija tant li hija top level bħala oġġett għalija personali tada li tħabbatu ma' kull tip ta' biċċa xogħol oħra. Tgħidli li ma raġuni. Ej ngħidu nagħmlu bradella ġewwa knisja, bradella sabiħa, imma bradella la hi esposta għall-elementi, la ħa tieħu xogħol fuqha. Meta għandek dgħajsa inti, speċjalment tar-regatta, qed tiġġieled mal-ilma, l-ikbar element law fid-dinja, għandek il-qaddiefa fiha, iridu jisibu da. Hemm ħafna komplikazzjonijiet fiha u meta tagħmel dgħajsa, isservi 30 Ħamsin sena, veru, spiċċat malaj. Bradella hawn minnhom mitej sena, tliet mit sena. Ġewwa l-elementi biex tgħix 30 sena tkun veru biċċi xogħol tajbel, pija, mhux sa dasal imkien. Dawn id-dajes għandhom forom li jvarjaw skont ix-xogħol li jkunu sejrin jagħmlu. Ngħidu aħna, hemm differenza bejn dgħajsa li tkun ser tintuża għas-sajd u dik li tkun ser tintuża biex iġġorr il-passiġġieri jew inkella l-merkanzija. Fil-passat dawn id-dgħajjes kienu ħafna iktar frekwenti, speċjalment fil-portijiet tagħna. Hemm konna naraw dawn id-dgħajjes tal-pass li kienu jwasslu lin-nies l-art minn abbord il-vapuri. Il-Barklora kienu jaħdmu bil-venda u kien fihom spettaklu kulurit fil-port tagħna. Id-Dgħajsa tal-Pass, il-mejn tagħha bħala binja hija qisha bl-Ingliż tissejjaħ is-Sea Water Taxi ta' Malta. Dik kienet id-dgħajsa dak iż-żminijiet kienet naqa' differenti mill-lum ta' kienet iktar goffa, iktar robusta u r-raġuni hija x'kienu jużawha għall-merkanzija li kien għax qabel il-vapuri ma kienux jorbtu mal-moll. Kulħadd marbut fin-nofs fl-irmix tiegħu u biex iħottu l-vapur jew kienu jintużaw id-dajes tal-latini jew il-luzzijat opriru iktar robusti biex jabbu l-affarijiet u l-da. Per eżempju, xogħol bid-dajsa kien hemm ħafna min jaħdem mal-bastimenti tan-Navy u hekk Ingliża min kien ibiħħlhom Illuminati, min kien ibiħħilhom il-pasti u min joħdilhom il-ħwejjeġ, daw l-affarijiet, fim. Plus hekk kienu jużaw id-dajsa biss biex jitilu u jinżlu. Fil-port ma stajtx inti jkollok vapur dvara per eżempju l-lifeboat tiegħek u inti tinżel u titla' bil-lifeboat tiegħek, insija dik. Ma nafx hekk il-liġi għad ixtott illum. Qabel, imma kienet 100% li l-barklor kellu dritt Biex hu jtellgħek u jniżżlek. Jekk inti tuża tiegħek dgħajsa, titħalla xorta. Ma l-ħajja qabel kienet globalment differenti hu. Tgħid li x'in tgħid. Aħna kon timxi niftakar ħeldi ta' Bonja. Il-birgu kienet globalment differenti. Anki jekk tkun għami, l-irjaħat kont tuħbeċir bihom. Niftakar kien hemm bniedem jagħmel il-qubbajt. L-istess wieħed jagħmel l-imqaret. Wenzu, is-sonu. Ħwienet tal-laħam biss ħilda ta' bonem biss kien hemm xi erba'. Kien hemm dish grocers, ħanut ta' toys, kien hemm spiru l-barbier, illum il-ġurnata kważi kollha spiċċa l-beru, illum ma nantx fadal affarijiet. Il-kultura qed tinbidelu. Anki tfal, it-tfal tagħna jien ħan nitkellem għalija. Nastu mill-iskola konna nagħmlu l-homework ta' malaj jew ta' parsi u nitilqu niġru barra nilagħbu. Illum il-ġurnata tfal laqas tarhom barra. nannu kien soldat, nannu kien beda kien għadu zejr u kien niftakar kien jgħid li huwa kien fuq kanun X'imkien lejn din l-imara, kien huwa u ħuh. Kellu ħuh swiegħer u kienu żgħar u ġej il-laqam tal-familja tagħna minn hemm ukoll. Għax kien hemm xi grupp ta' suldati dak iż-żmien kienu jgħidulhom taċċejlu. Kien dejjem bi qalziet bid-dinja, fimt? Iż-żarbun dejjem binna gidda u anki da li semmejtlek l-ewwel, Toni, Tunan u Kassar. Kienu konna neħdu biex niċċajtaw ma' nannu, naddu meħdeħ u ta' forsi missugħulu hekk iż-żarbun b'saqajna tafx kien jagħmel. Għax daw it-tipi hekk jisu ex armi fimt. U daw l-affarijiet kien jħossibhom ħafna, għalzit bit-tinja, mis bit-tinja. Iż-żarbun kien kollu jleq. Minn daw it-tip kien baqa, fimt kien baqa jisu baqa bis-servizz ħajtu. U nannu kien iħobb, jagħmel ħafna banketti żgħar, siġġijiet żgħar daw isom tal-pupi u hekk. U dejjem kont noqgħod nipprova nċekċek miegħu, kien jaqbad biċċa njama niftakar jien. Kien jorbot li fuq il-morsa, li li kien tellani fuq waħda minn dawn banketti, kien jitil is-serriq u kien joqgħod jallimni naqtaw hekk. Murejd li li kien panik li hemm biex tagħmel dajsa għal dak iż-żmien għal banketta li kont nagħmel ma' nannu, fimt? Għax ċivu għal ħafna titħol indib sewwa tas-sena biex tasal tagħmel dajsa jena komplikata sew. Fem, bħala biċċa xogħol. Jien l-iktar li tħall soldat il-verità ngħidlek ħabba l-baħar. Kif qed lek l-ewwel innannu dejjem miegħu jien ma' missieri. Huma dejjem jaħdmu fuq il-baħar. Min ma' turisti, min fuq it-tugboats, min ma' tal-pilot. Jien tħall soldat għax ħabba il-patrol boats. U meta tħallt soldat niftakar wara reklutaċ kienet ikkarta. U tażel fejn tażel inti. Jiena kont ktibtlu one preference

Wieħed mill-agħar esperjenza li kelli f'ħajti, għan għidlek blezzat, kien minna li bidu t-ottubru 2013. L-istoria tiegħi minn ismek waħda mill-iktraħ affarijiet li qatrajt f'ħajti jena għan għidlek il-verita. Xħu wasalt fil-post kif raqbat nara l-affarijiet, għatlu bambina jeni intillum. Ġo qalbi għax tal-biża' kienet l-affari. Immaġina kerba grounds tal-futbol, katavri kollha fil-wiċċ, eh? U minn kollox. Tfal, żgħar, xjuħ, nisar, minn kollox. Devastazzjoni kien hemm. Insomma, kif wasalna fil-post niftakar fuq id-dingi aħna fuq ir-rib tfajna il-life raft il-baħar kienu telaw xi 75 persons fuq u da. Dakin, immaġina xarabank minn dawk li ġi fuq television tal-Brażil tkun hekk Hekk ġie bin-nies fuqu u bdejna nduru naraw min għad fadal ħaj fl-area u kellna xi 75 life jackets qassamnihom. Wara qassamna il-life jackets bdejna ntellu n-nies li kien għad hemm mingħajr life jacket u hekk il-Dr. Ayman sibtu qed jerq dak il-ħin bleżat jien kien kull ma kien għad fadallu idu barra mill-ilma kont nbatlu jdejh u niftakar l-ewwel kelma letlu Tad-Daqdi kellimtu bil-Malti u fehemni jista' din kelmu bl-aqwa lingwa tiegħu ta' ġifieri, biex jien kull mett tliltu ejja tini jdejk ħabib!
Dak idejh u qallek ejja. Ejja, ejja.
Hawnhekk qed naraw il-filmat ta' meta qegħdin fil-baħar hemmhekk, hija dan il-filmat propju hawnhekk qed narawhom. Din ir-raġel, din ir-raġel. Iva, dik ir-raġel, eżatt, eżatt, dak ir-raġel. Kien qisu qed jinżel, qed jiġġieled biex jieqpa' fil-wiċċ, fhimt? Jibda jinżillek bniedem u jitlagħlek. Msom, tella jneħħu d-dingi minn hawn minn hemm. Wieħed milli salvajna, kien konna salvajna waħandi t-tfal tiegħi tagħna. Xħax kien niftakar dawn l-affarijiet, ma danx nibbażew il-verità ngħidlek biha. Kiena tibsa ħafna, fem, anke għalina. Anke, per eżempju, wara li għaddit il-biċċa ta' xogħol, għamilt jisu kleċċur, siċċur. Mentalment ma kontx qiegħed sew, fimti? Rajna ħafna affarijiet koroh. It-tabib dik nhar kien tilef il-mara u t-tifla jkoll.
Nixtaq nagħrf l-ism tiegħu l din ir-raġel xen nqollu. Tak idejh u qallek ejja.
B'hekk konna niftakar il-Ħadd jiena u morna niklu għand il-kunjata u qalt li Nhar il-Ġimgħa fuq Xarabank, ikolli ngħid, kien hemm wieħed mis-Sirjani li salvajtu, El, il-kunjata. Qaltli jkolli ngħid għalik bedejt. X'ħin qalt li jekk niftakar għamlet tik qalbi, qed ġejja ti, ħajkolli mmur fuq it-television. U Insomma, jiena ma kontx rajtu, niftakar li kien ikun hemm repetizzjoni xi sija ta' Xarabank. U dak il-ħin mbagħad wara li kelek xenna t-television u għadna narawha.

Għaliex ġibnieh hawnhekk, se jiltaqa' għall-ewwel darba Dottor Eamon mas-Suġġent Alex Gatt.
Nitkellmu fuq id-dgħajjes ma niddejjaq qatt. Imma fuq dawn l-affarijiet speċjalment fejn jgħidlu ara, jien biex niddiskrivi lilek kif kont jien meta kont żgħir, x'jiena ħaj da tgħaddi minn ċertu affarijiet. Li inti tinbidel ta' taħt fuq. Jien meta kont żgħir niftakar darba minnhom rajt soru. U għamilt xi ġimgħa ma norqodx għax rajt soru mejta. Għax kienet mejta ta' mhux għax rajt is-soru ġifieri. Imma x'akemm kont nibża' minnhom dawn l-affarijiet. Imbagħad meta kbirt u dħalt xogħol insomma f'dawn l-affarijiet. Mur għidlu minn xiex kelli ngħaddi li ntelli dawk il-kadavri kollha minn ġol-baħar. L-istorja da ma waqfitx hemm. Għadda żmien imbagħad, xi erba' snin, ma nafx kemm bl-eżatt, ġifieri, kelli problema Ma nafx jekk nistax ngħidu fej il-problema kien, insom. U spiċċa operani t-tabib ġellili, ġifi għala kemm il-ġid li tagħmel, tagħmel ġid inti. Da bħal ma opera li l-tabib, jopera ħafna l-nies fem. Daqet wieħed mit-tajbin it-tabba l-għandna Malta l-lum fl-onkoloġija ġifieri għamil ħaġa tajba, fem. Salva il-bniedem, illum il-ġurnata jgħin ħafna nies.